Siamai pawb a chroeso i ymchwil ar y gweill gyda fi, ei cyflwynydd Jonathan Davies. Yn y benod heddiw, mae Helydd Williams, ymchwilydd PhD o Brifysgol Caerdydd, yn ymuno â ni i drafod ei phrosiect PhD sy'n edrych ar y dosbarth cymdeithasol a'i perthynas gyda'r iaith Gymraeg. Mae'r ymchwilhelydd yn ystyried natur dosbarth cymdeithasol yng Nghymru a sut mae'r iaith yn effeithio arno. Felly, dewch 'da ni wrth i ni glywed mwy am ymchwil Helydd. Shwmae Helydd, sut wyt ti? Dwi'n iawn, diolch.
Sut wyt ti? Ie, yeah, reit, ie, yeah, iawn, diolch. Diolch yn fawr iawn am ddod. Cyn i ni ddechrau ar y podlediad yn llwyr a sôn am dy waith, dyn ni'n dechrau pob penod o Ymchwil ar y Gweill gan sôn am ein hwythnosau yn y byd ymchwil. Felly, sut mae dy wythnos di wedi bod, sut mae pethau yn academia, beth wyt ti wedi bod yn wneud? Wel, um, wsos diwetha, dwi wedi bod yn um, trio gorffen fy adolygiad llenyddiaeth, nes i cyrraedd pwynt lle o'n i'n teimlo'n hollol styc achos o'n i jyst methu stopio darllen a ymchwilio a neud nodiadau ond oedd y teimlad o sort of synthesizeio syniadau 'na 'fo'i gilydd yym a sgwennu fo yn scary achos o'n i jyst m- ofn fatha o be' os 'di o ddim yn dda iawn a petha' fel 'na ond yn diwedd nes i jyst emailo supervisors fi yn deud dwi styc a o' gennyn nhw ychydig o eiria' defnyddiol yym i sort of helpu motiveitio fi a wnes i hefyd trefnu weithio efo ffrind yym efo'r Pomodoro Method. So oedden ni'm yn sgwrsio holl amser, f- fatha 25 munud o bursts a 5 munud o brêcs. Ia, dyna oedd wsos diwetha', a so dwi'n teimlo chydig bach mwy on track 'wan. Diolch byth. Mae'r ma, ma adolygiad yn gallu bod yn rhywbeth enfawr ond fe. Dwi'n cofio, dwi dim ond yn diwedda wedi gorffen fy adolygiad llynyddiaeth i, uh, a ro'n i'n teimlo'r un kind of, math o beth trwy'r trwy ysgrifennu'r fe, jyst yn teimlo fel, like, mae llynyddiaeth newydd yn dod mas pob dydd. Be wyt ti'n gallu neud? Dwi ddim yn mynd i like, rhoi popeth ynddo fe. Ie, yeah, mae'n ma rhywbeth rwy'n really tricio ynddo fe. Yndi, a mae pobl yn dweud dyma sail y holl PhD, felly os di hwn yn wan, fydd y gweddill yn wan a dwi jyst... a weithiau ti'n ffeindio darn o waith sydd yn dod â pob dim at ei gilydd a dwi jyst ofn colli rywbeth, deud gwir a ma' ia mae o'n mae o'n teimlo'n yn daunting achos ia dwi'n teimlo'n lwcus gallu neu- neud y PhD 'ma ond ond ma' rhaid i mi stopio darllen ar rywbryd a dechra' sgwennu. ia, fydd o'n broses parhaol newid o, jyst mae o'n scary mynd i'r stage nesaf o sut. Wi, o'n i'n uh, siarad â, roedd rhywun arall ar y podlediad cwpl wythnosau yn ôl, a roedd hi'n dweud ei bod hi newydd mynd nôl at radolygiad llynyddiaeth newydd neu pedwerydd flwyddyn, achos oedd hi'n meddwl yn y flwyddyn gyntaf bod y proses kind of wedi gorffen fyna, ond yn y pedwerydd flwyddyn, ti'n mynd i wneud, ail wneud yr eto, so Mm. It's dim rhaid bod yn perffaith, siwr o fod. Ie, yeah, yn union.
Ie, yeah, just angen neud o, de. Ie. Yeah.
Nawr, un... Cael y cyd-ymdeimlo gyda ti o ran teimlo'n stoc. Yr wythnos diwetha, fod ni'n neud... Wel, dwi wedi bod yn trefnu gwaith maes. Dyna kind of bwriad fi erbyn y doleg ydy gorffen gwaith maes. So, oedd hwnna'n kind of targed eitha uchelgeisiol efallai, o'n i'n like, really eisiau kind of gorffen y gwaith maes i gyd erbyn y Nadolig, ond nawr mae'r amser yn mynd ymlaen. A wy'n gwybod oedd yn efallai ormod i kind of disgwyl i wneud erbyn Nadolig beth bynnag, ond ie, yeah, so wy'n gweithio rhwng ysgolion ac ar, ar y foment, mae pob ysgol yn dweud, yeah, yeah, come in, any time. A nawr mae kind of, rhaid i fi kind of ffitio popeth mewn rhwng pump ysgol, mae'n ma lot. A mae cwpl dy fi yn Abertawe, mae cwpl dy fi yn Caerdydd, so mae'r amser rhwng ddyn nhw yn... Mae'n teimlo fel lot. You know, mae'n bwysig bod ni'n deall bod pawb yn yr un sefyllfa yma ar y foment, ond fe mae o ran wneud gweithiau'r PhD, mae yeah, lot o pobl yn... Ie, yn union. allen ni'm cymharu'n hunan i neb arall, 'da ni gyd ar siwrnai unigryw ni a ma' mae o'n hawdd cymharu'n hun i person arall yn y swyddfa sy lot o flaen fi ond ma' rhaid jyst derbyn lle 'da ni a jyst neud yn gora' 'de? Alla i ddim ca'l pen fi rownd y gwaith maes fatha ia ar ôl bod ar ben dy hun yn sgwennu am flwyddyn, delio efo pobl eraill, mae... Mae wedi bod yn ddiddorol. Ond ie, mae... o'n i'n siarad â Gwen o... yym, a roedd hi'n sôn am pa mor bwysig yw hi i kind of siarad â phobl eraill am dy waith, er bod pobl yn kind of yym ar llefydd wahanol, jyst cael y cyfle i kind of dweud, dyna lle ydw i, dyna lle wyt ti, yn rili helpu kind of teimlo llai unig efallai. Ie, yeah, mae hynna'n ei sens. Mae y dyddiau hyfforddiant mae Col Cymraeg yn wneud wedi bod yn ddyddiau lle dwi wedi teimlo lot gwell. Mae o yn gallu rili, really, dwi'n ddim, effeithio hyder chdi, sut ti'n teimlo am sut ti'n prog- nid fatha cynnydd efo dy waith, ond mae pan mae'r cyfle i ddod at at ei gilydd efo pobl eraill, a dwi bob tro yn teimlo'n well, felly dwi'n falch mae cyfleoedd yna yn y weithiau, ie. Yeah. Ie, yeah, na, mae'n ma bwysig. A hefyd, weithiau ti'n meddwl bod rhywun lot o flaen ti, ond maen nhw'n tu ôl i ti mewn meisydd eraill. Just, mm. like, achos ni gyd yn gwneud pethau wahanol a, a, a deg o wahanol, chymod. So mae'n yeah, ma bwysig ystyried hwn hefyd. So mae hwnna'n kind of rhoi cyfle perffaith i ni er mwyn i ti esbonio tipyn bach yn beth ydy dy brosiect ymchwil. Be wyt ti'n edrych arno? Wel, dwi'n teimlo'n ofnadwy lwcus achos ges i, um, ges, ges i sort of um, dewis y fy mhwnci mewn ffordd, um, achos nes i ofyn wrth uh, un o'n gorchwylwyr, um, Hugh, Hugh Williams yn, yn yr adran athroniaeth, ac nes i ddweud dwi eisiau yn wneud PhD am dosbarth cymdeithasol o'r iaith Gymraeg. Mae ffrind fi sy'n um, darlithydd yn yr adran Sbeineg, a ni siarad efo am y syniad yn ei PhD, a nath o ddeud wrth fi, wel, um, mae pobl yn gwneud PhDs yn y stwff fel arfer, dylen nhw gweld psychiatrist amdan, a mae hynna hyd wedi um, ticlo fi, achos Ie, mae o, os ti'n mynd i wario pedair mlynedd yn neud rhywbeth, a os ti efo braint o gallu dewis be ydy dy PhD, mae o'n neud sens bod o'n wbath sy'n sort of yn wbath sy'n mor bersonol, mae o'n dod at fatha, ti'n gwybod, the very core of your being, achos sut arall ti'n gallu cynnal sort of y diddordeb a meddwl amdano fo mor hir, a fatha i fi dwi'n teimlo fel bod yym ia bo' bo' Cymru yym ma'r iaith yn wbath pwysig iawn yym fe- i'n hunaniaeth cenedlaethol ond hefyd ma' dosbarth ond fel ma' neuroddwydfidaeth wedi mynd yn ei blaen fel ma' y pylle glo chwareli 'di cau fel ma' yr economi wedi newid dwi'n teimlo fel ma' pobol yn teimlo reit disorienteated am ein hunaniaeth ni o ran dosbarth. a ma' hyn wedi yym fod bod yn wbeth ma' adain dde wedi elwa o mwy na dim achos 'dan ni'n gweld cynnydd reform yym yn yng Nghymru ia mae o'n wbath dwi'n meddwl yym i i boeni amdano fo ond hefyd achos wrth tyfu fyny 'nes i 'nes i symud ysgol pump gwaith es i ysgol yn y Cymoedd yn t- yn yn y Rhondda tan o'n i'n wyth, wedyn symud i Bala, wedyn i Llanfrothen a wedyn i Sir Gaernarfon, dwi'n teimlo fel hyd yn oed yn yn tyfu fyny oedd y gwahaniaeth a dosbarth yn rwbath oeddech chdi ddim yn deall ond oeddech chdi'n deimlo a ma' dosbarth yn hefyd yn wbath diddorol achos i gynnal yr iaith Gymraeg 'dan ni 'di cwffio am lot o yym sefydliadau i gynnal yr iaith, achos mae ieithoedd sy heb sefydliadau yn marw, fel ma' mhartner i'n yn o Gurdistan, 'sgen iaith i- iaith nhw ddim ddim hawliau, ma' pob... ma' m- nemor dim sefydliadau gen y iaith Cwrdaidd i'w chynnal hi, ar wahân i rhai yn dde Cwrdistan a rhai o'r sector breifat, ma' pobl Cwrdaidd yn talu am eu hunain yym. O- ond ie, m- mae'r ffaith bod y sefydliadau 'ma'n bodoli wedi creu ryw fath o ddosbarth neu neu wedi tyfu dosbarth canol Cym- Cymraeg iaith a... sy wedi'w crynhoi yng Nghaerdydd, achos fama ma' sefy- lot o sefydliadau wedi bod trwy lot o amser. Felly, dwi jyst yn meddwl mae o'n ddiddorol ac ma' mae o'n wbath sy'n rhan o bywydau pob un o'non ni. Dwi jyst isio ddallt o achos Yym ma' yr athronnydd Raymond William- Williams, mae ei syniadau fo'n cael ei ddefnyddio gan mudiadau fel cymunedoli sydd isio prynu asedau cymunedol a cymunedau cymryd rheolaeth o'u tynged eu hunain, yym cael yym trydan cael eu gwei'n lleol i'w gymuned yn rhad i yym... cwffio fatha fuel poverty, jyst lot o bethau i gwneud ein cymunedau ni'n well fel gwyddbwynt i Reform, achos mae pawb reit disillusioned efo gwleidyddiaeth, mae o'n ffordd arall, ond mae Raymond Williams, oedd o yn ei um, casgliad o draethodau am, am Gymru, um, Who Speaks for Wales, mae dosbarth ar iaith Gymraeg yn rhywbeth creiddiol i ni fel fel cenedl, a dwi'n teimlo crossroads mawr yn rhyngwladol ac o ran Cymru a gwledydd Prydain, a mae o mae o mor ddiddorol, dwi'n teimlo mor lwcus cael darllen amdano fo, 'swn i'n gallu mynd yn ia ddyfn ym mhob direction amdano fo a siarad amdano fo am oriau, ond dwi'n siŵr fydd y gwrandawyr ddim ddim ddim yn isio hynny. Dy- dyna ydy mhwnc i. yn... dwi dal yn dysgu pethau newydd bob dydd, a dwi dal... y pethau dwi'n darllen am dosbarth cymdeithasol, fatha gwaith Mike Savage wnaeth wneud The Great British Class Survey rhai blynyddoedd nôl ar y BBC, maen nhw'n dangos pethau diddorol iawn, fel ma' snobyddiaeth a classism, mae o yn dal yn bodoli heb os nag oni bai ond mae o'n gudd ŵan achos 'di o ddim yn cŵl fod yn hiliol ma' hyd yn oed pobol hiliol Reform yn deud bo' n'w ddim yn hiliol y petha' classist ma' Katie Hopkins yn deud fel o ma' enwa' dosbarth gweithiol nath hi ddeud bo' enwa' dosbarth gweithiol yn ddefnyddiol achos ma' hi'n gwbod wedyn pa plant i stopio eu plant hi rhag chwara' efo ond ma' hyn yn bodoli yn ein cymuneda' Cymraeg iaith a mae o yn ffenomen sy'n gudd ac sy'n ca'l ei perfformio trwy chwaeth trwy yym ymddygiad a hyd yn oed weithiau dwi'n teimlo fel ma' y brwydr yr iaith yn gallu cael ei ddefnyddio fel mantell i guddio ffurfiau o classism. Dyna e- fydd fy ymchwil i yn dwi'n meddwl ella yn licio gweld os alla i gweld os ydy hyn yn wir. A ma' 'na lot o gwestiynau eraill 'fyd. dyna peth efo PhD, mae o'n anodd gwybod lle i gychwyn, lle i stopio, lle mae'r ffiniau, lle mae'r ochrau. Ond ie, yeah, dyna ydi os. So, basically, mae'r prosiect yn edrych ar dosbarth cymdeithasol a'r iaith Gymraeg a sut mae dosbarth cymdeithasol yn effeithio ar y Gymraeg a neu mae'r Gymraeg yn effeithio ar dosbarth cymdeithasol a sut mae pobl yn, yn teimlo am yr iaith a neu ei agweddau tuag at y iaith yn dibynnu ar ei dosbarth cymdeithasol. Ie, yn union. Hefyd, pethau fel, ma' 'na sgwennwr o'r enw... wel, academydd o'r enw Hadas Weis, a ma' hi'n deud, does 'na ddim fath beth â dosbarth canol. Ma' hi'n deud na set o gredoau a moesau o fod yn competitive, hunanol, mae o'n dod o precarity, yym neoliberalism, ond mae o'n gwneud ni buddsoddi llai agni ni mewn cymuned, mewn ella trade unions, mewn... ti'n gwybod, cefnogi'n gilydd. Mae'n hyd yn oed gofalu ar ôl aelodau o'n teulu ni, pan mynd yn hŷn, pobl sy'n mewn trwbl ella, sydd efo problemau iechyd meddwl, da ni gyd yn trio ffocysu ar ein hunan, ar ein gyrfaoedd, a gwneud ein hunan yn stable. Felly mae Hadas Weiss yn credu na um, bod hyn yn bod 'na ddim fath beth â dosbarth canol, ond set o werthoedd penodol ydi dosbarth canol, fatha as opposed i gwerthoedd o yym dosbarth gweithiol o brawdoliaeth, solidarity a hy- hyn a llall. So... a ma' 'na bobl eraill yn deu- yn cymryd rhyw chydig bach llai sympathetic yn deud w- ma' pobl yn dewis bradychu eu dosbarth ac ma' nhw'n gwneud gwaith y one per cent yn rheoli gweddill y dosbarth gweithiol. Ma' Ia, mae o'n mae o'n mae o'n reit anodd cael dy ben rownd, ond dwi 'di teimlo y newid yna yn fy nhŷ'n yn yn fy ngwerthoedd achos pan gen ti blant ma' yr ofn o ia colli bob dim, colli car- dy gartre, bod efo dim pres, ma' yn amlwg ma' 'na lot mwy on the line a d- pan pan ti'n y sefyllfa yna felly yym ia ti llai tebygol ella o yym ia gwario amsar ar neud stwff cymunedol a mwy tebygol o trio sortio dy sefyllfa dy hun allan. Ie yn bendant.
Na, mae'n ma'n swnio'n rili ddiddorol ac yn rili perthnasol i dy dy hun hefyd. Mae'n ma swnio fel rhywbeth sydd ti'n ymgysylltu â mewn ffordd kind of rhydd falle yn personol. Mae'n swnio'n rili personol i ti, mae'r prosiect ymchwil. Beth sy'n ddiddorol? Teitl y prosiect os fi'n gywir, ydy y gwerin goll. Dwi'n kind of credu taw teitl eitha pwerus yw y gwerin coll. Mae'n kind of swnio, mae'n disgrifio lot am beth ti'n edrych arno. So mae cwestiwn dy fi ydy, like, pwy yw'r gwerin yn dy, yn dy prosiect di? Wel, dwi, um, uh, supervisor fi Sean nath feddwl am y catchy title yna, mae'n mae dda iawn dydy, ond ie, yeah, mae Yym dwi'n licio teitl ac dyna be dwi 'di bod yn darllen flwyddyn yn trio dallt ach- mae ffin rhwng dosbarth canol dosbarth gweithiol yn ôl Mike Savage yn wbath 'da ni 'di bod ma' 'na lot o ymchwil 'di bod yn ei gylch ma' bobl efo lot o complexes a ma' pobl yn poeni lot am ca'l 'u ystyried yn ddosbarth canol neu ddosbarth gweithiol ond be' o'dd canlyniadau ymchwil o oedd y canol, ma' nath o newid y strwythur dosbarth i saith dosbarth gwahanol yym yn ei ymchwil o, ond o- yy be' oedd yn bwysig oedd o' 'na wahaniaeth rhwng wbath odd o'n galw'r precariat y bobol bysa chdi'n gweld ar y rhaglenni sy'n bo- ma' bobol yn galw'n poverty porn fel Benefit Street a fatha... Jeremy Kyle. Jeremy Kyle peth petha sydd yn basically yym po pobl ti'n ystyried sy ella fewn allan y carchar, bobl sydd um, bo, yeah, bobl sydd, sydd oedd Owen Jones di sgwennu llyfr amdano nhw, Chavs, a uh, nath uh, subtitle of The Demonisation of the Waking Class, felly y precariat, a, a mae bywyd nhw wedi'w diffinio o, o precarity, maen nhw'n rhentu, mae gwaith nhw'n precarious, mae system benefits yn ho hollol precarious, ti'n gallu colli benefits fel yna, felly mae pob dim am eu bywydau nhw'n anwadal iawn, a wedyn mae 'na wahaniaeth, mae 'na gap mwy rhwng y dosbarth yma, dwi'n meddwl mae mae'r dosbarth yma'n deg y cant o bobl, dwi'n meddwl mae'n fwy yng Nghymru achos mae un mewn pump o bobl yng Nghymru yn byw mewn tlodi, un mewn tri o blant yn byw mewn tlodi sy'n o- peth ofnadwy. Felly mae o'n berthnasol i lot fawr iawn o bobl yng Nghymru, ond mae o'n teimlo fel yn diwylliant Cymraeg iaith ni enwedig, y teip yma o bobl un yn cael ei ffetiseiddio neu yn cael ei gadael allan o'r sgwrs yn gyfan yn gwbl, anaml iawn mae pobl yma'n siarad o perspectif nhw o hyd, mae yna documentaries amdanyn nhw neu ti'n ti gwybod beth dwi'n feddwl. Ond ie, ma, felly dyna be di ochr coll. Dwi ddim yn gweld yn diwylliant Cymraeg iaith fel pwy awduron awduron, cerddorion, fatha... Achos mae Cymru'n fach, rhei o- dwi 'di cael y fraint o cyfarfod lot o'n hoff awduron a cerddorion a ac ati, ond be s- mae hyn yn chydig yn controversial, ond jyst achos ma' rywun yn creu celf amdan tlodi, 'di o ddim yn meddwl bod nhw 'di profi tlodi, ac... dwi'n meddwl mae angen i'r pobl sydd wedi profi tlodi, profi digartrefedd, profi bod yn y carchar, profi um, ti'n gwybod, y sefyllfa, mae, ma un diffiniad o'r dosbarth yma, mae Cathy Weeks, y Cymdeithas Egydd, yn defnyddio dyw lumpen proletariat, sef um, yn aml merched, sef o plant a methu gweithio, neu'n pobl sy'n fudwyr sydd ddim yn siarad um, a gallu sgwennu uh, Cymraeg na Saesneg, felly byth yn gallu cael mynediad i swyddi, y swyddi gorau. Pobl anabl sydd yn stuck ar benefits achos dyn nhw ddim yn gallu gweithio. Ac um, yeah, pobl sy'n sy methu cael gwaith yn resymau eraill, fel iechyd meddwl neu wedi bod yn y carchar a a a yn y system gofal a hyn a llall. Felly mae'r persbect- dwi'n teimlo fel mae'r persbectif yma o goll ac mae rhan o'n fo, o'n i'n meddwl mynd nôl i brad y llyfrau gleision pan o'n adroddiad am am am Gymru ac oedden nhw'n beio'r ffaith bod y pobl yng Nghymru efo moesau drwg a bod ni'n bobl drwg achos bod ni'n siarad Cymraeg. Felly dwi'n teimlo ers hynny wnaeth Cymru fynd fewn i overdrive am sbiwch dyn ni'n barchus a, a wedyn dyn ni wedi bod yn swingio fewn pendulum o sbiwch pa mor barchus dyn ni, sbiwch pa mor gymaint o rebels allan ni fod, amharchus allan ni bod, fel stwff Llwyd Owen, stwff, ti'n gwybod, hyd yn oed Cyfadog Pritchard, mae ma yna reaction yn erbyn y parchusrwydd yma, ond mae'n teimlo fel dyn ni'n swingio o extreme i extreme. Mm, dwi'n teimlo, dwi dal yn trio darganfod pwy ydy um, y werin goll, ond mae, mae o'n teimlo fel, mae lot o bobl o'n nghwmpas i, teulu, ffrindiau, mae profiadau bywyd nhw ddim yn match o fyny fo profiadau bywyd y bobl sy'n cyflwyno yn diwylliant prif ffrwd a dwi'n meddwl bod hyn ddim yn iach i'w iaith, dio ddim yn iach i'n cymdeithas ni. Hmm. Ac ia, o'n i jyst eisiau ymchwilio fewn, fewn i hyn a Mae 'na resymau hollol amlwg. Mae o'r un peth yn Lloegr, does 'na ddim lot o gwbl o bobl dosbarth gweithiol yn y diwydiannau creadigol, yn academia, dydy o ddim yn... Mae 'na mae 'na bloc strwythurol, os ti'n edrych ar ôl teulu chaotic, os ti yn stryglo i ffeindio lle fyw, ti ddim yn mynd i gallu sgwennu, yym ti'n gwybod. llyfr yn hawdd iawn, mae 'na barriers clir yn yna, a a wrth gwrs mae 'na exceptions, ond fel arfer mae 'na ryw intervention 'di bod yn sefyllfa bobl yna i ganiatáu nhw i i i i ti'n gwybod, newid eu sefyllfa. So dyn- dyna fo dwi'n meddwl mo- mwy neu lai os mae hynna'n neud unrhyw sens. Ie, na, ydy, yn bendant, yn bendant. A mae hwn yn dod â ni yn neis, really, a kind of cwestiwn nesaf fi ydy, sut wyt ti'n diffinio dosbarth cymdeithasol? Mae, achos o'n i'n wrth darllen trwy dy, dy cynnig ymchwil di, neu dan nes ti anfon ata i, uh, o'n i'n kind of adfyfyrio ar kind of fy, fy nosbarth cymdeithasol i, fel rhywun sydd yn dod o teulu working class, o'n i'n dweud, ond ni ddim mor working class a rhywun sydd yn byw rownd y gorn, like, y pethau o, you know, o aspirations yn gallu llwyddo yn y meysydd celf ac academia sydd yn rhywbeth sydd yn eitha middle class, y ti'n dweud. Ond wi, like, wrth gwrs, dwi wedi wneud hwn, ond wi'n nabod lot o pobl sydd yn y working class hefyd, sydd ddim wedi cael y cyfle. So sut wyt ti'n diffinio rhwng y dosbarthiadau cymdeithasol fel yna? Wel mae mae o'n gwestiwn dwi'n meddwl, mae lot o bobl yn ymrafael efo fo ar hyn o bryd a dyna sy'n gwneud hyn yn gymleth. Mae yna, um, mae, o, o na ddyfyniad o beth o'n i wedi darllen, classes under your skin, it's at the very core of your being, mae'n rhywbeth ti ddim yn gallu dweud be ydi o, ond ti'n gwybod be ydi o pan ti'n ei weld o, neu mae bobl yn meddwl bod nhw pan maen nhw'n ei weld o. A dwi'n meddwl dyna pam mae bobl fel Nigel Farage wedi bod mor llwyddiannus yn manipulatio bobl yn dangos yn trio gwneud ei hun allan fod o'n ddosbarth gweithiol er bod o'n millionaire fatha achos mae bobl mae sort of y, y diwylliant a'r um, y peth intangible yma ma, dyma dwi'n meddwl mae'r cyfryngau wedi sort of creu rhyw fath o ffug um, ddelwedd o be ydi dosbarth yn nwedig y tabloids adain dde, maen nhw'n deud, o, oh, mae bobl, ti'n gwybod, bobl brainiacs yn uni, 'di bobl middle class, bobl elitist, ond ma' hynna'n insinueitio 'di bobl dosbarth gweithiol ddim yn ddim yn glyfar, mae o'n creu hunaniaeth ffug o o ddosbarth, felly mae o'n minefield i ddeud gwir, ma' yn The Long Revolution gan Raymond William- Williams ma'n deud who does it serve to create all these categories? Ti'n gwybod, mae o'n social relationship o, o bwer, so y, pw, y perthynas rhwng y fi fel tenant yn landlord, y pwer rhwng y bobl sydd yn yeah, talu fi, y, perth y perthnasau rhwng y, y institution sy'n controlio bywyd fi. Hwna di'r sort of social relationship dosbarth sydd yn mynd, sydd yn mynd mlaen Ond ia, mae Mike Savage wedi creu saith dosbarth, ti'n gallu cymryd cwiz a deud lle ti'n dod, ond mae yna wbeth yn satisfying iawn am hynna, achos mae'n teimlo fel dio ddim yn peintio y lle yn llawn. Mae'n, da ni ddim yn, ti'n gwybod, ffodus yma, y chwareli a pyllau glo, da ni ddim yn y era yna o gyfalafiaeth rwan, da ni mewn um, oes gwahanol. Mae

y y technoleg wedi mynd, wel, cymryd ca'l gymaint o reolaeth, mae'r platfforms technolegol efo gymaint o rym, bod hyn 'di newid y system economaidd eto, a bod ni mewn yym ma' bo' ni mewn system lle 'dan ni'n mwy fatha yy be' ma' n'w be' odd o'n galw cloud surfs mae o'n ddiddorol iawn i lyfio o yym techno feudalism 'di enw o. Fo o'dd y yw economic e- economegydd yn Siwsïa ia o'dd yn gweinidog yr econ- yy yr economi yn yn Gwlad Groeg ond ia gofyn i unrhyw yym academydd dwi siŵr nawn n'w roi ateb gwahanol i chdi am be' 'di dosbarth a dyna pam dwi'n teimlo w- dwi 'di bod yn teimlo mor styc efo'r pee haitch dee yma achos dwi'n trio ffeindio diffiniad sydd yn teimlo'n iawn efo fy mhrofiad a bywyd i a be dwi'n gweld o gwmpas fi a dydy dim byd cweit yn ffitio ond y peth agosa allai ddeud ydy mae dwi allai gweld bod y dosbarth o precariat yma sydd wedi cael ei stigmateiddio mae yna rhywbeth yn hynna a'r diwylliant Gymraeg dylen ni ystyried a'r per perthynas uh, sut mae'r dosbarth yma bobl yn, yn perthnasu efo efo diwylliant Cymraeg iaith ond hefyd mae angen dwi te- dwi teimlo dal does 'na does 'na ddim diffiniad bron ond mae o'n wbath sydd yn all encompassing all encompassing ac yn effeithio ni bob dydd. Hmm. Mae'n rili ddiddorol. Mae, mae kind of layer arall i kind of achwnegu at hwnna ydy'r iaith Gymraeg hefyd, achos mae'r iaith Gymraeg yn kind of chwarae rôl rili really ddiddorol mewn sut mae pobl yn meddwl am eu dosbarth cymdeithasol nhw. Wi'n nabod pobl sydd yn siarad Cymraeg yn y kind of dosbarth gweithiol, ond dyn nhw ddim yn hyderus i ddefnyddio'r Gymraeg mewn rhai, rhai kind of sefyllfaoedd a meysydd, achos dyn nhw ddim yn credu eu bod safon eu Gymraeg nhw yn digon uchel i kind of ddefnyddio yn y ffordd na. y weithiau mae wy'n nabod pobl o gwmpas, kind of o fy, fy mhrofiad dysgu Cymraeg fel, ath, um, fel tutor Cymraeg i edolion, mae rai pobl yn meddwl taw iaith y middle classes yw'r Cymraeg weithiau. Mae rai pobl yn y kind of, middle classes yn meddwl taw iaith y working classes yw'r iaith Gymraeg. So mae'r iaith yn Gymraeg yn ymwedig yn, yn rhywbeth ddiddorol i kind of ystyried yn y tro lens dosbarth cymdeithasol yma. Teimlo'n hollol amhosib, ond dwi'n meddwl mae o'n rhan bwysig o stori y Gymraeg. Fatha, dwi'n cofio um, o'n i'n siarad efo rywun yn y 'Steddfod ac oedden nhw'n gwybod, mae brawd, ma' mae o'n y public domain enw, mae brawd dwi wedi bod fewn allan efo jail efo problemau cyffuria, ac oedd nath nhw ofyn i fi, ydy brawd chdi siarad Cymraeg? Ond y sort of assumption yna bod bobl sydd efo problemau cyffuria sydd fewn allan jail fel yna, bod nhw ddim yn siarad Cymraeg, ond mae ma' brawd fi efo'r enw mwyaf Cymraeg posh 'sa chdi'n imaginio mwy nag unrhyw unrhyw un 'sa chdi'n un un ma'n sw- ma'n swnio mwy fel enw arweinydd cyngor sir yng Ngwynedd na ond fatha ie mae o'n mae o'n mae o'n anodd a o'n i'n ffeindio'n hun mewn rhei llefydd o'n i'n gwbod y gair Cymraeg am y peth ond o'n i'n teimlo fel 'sa rywun yn meddwl bo' fi'n trio bod yn rywun dwi ddim os dwi'n defnyddio gair Cymraeg achos bod o'n bod o'n gai- bod o'n teimlo mwy fel register mwy dosbarth canol rywsut i ddefnyddio fo yn y space yna. Obviously ma' lot o teulu fi ma' pawb yn siarad dwi wel ma' teulu fi o o Wynedd ma' iaith Gymraeg 'di iaith naturiol ma' pawb yn siarad ond yn rhei llefydd dwi cofio mewn un cyfarfod o'n i'n cadeirio cyfarfod yym mudiad iaith o'n i'n rhan o'no fo ac nath yym o'n i'n ne- trio 'ngorau i ddefnyddio Cymraeg da a nath pobol n- rywun yn y gyfri- gynulleidfa chwerthin arno fi achos o'n i 'fo sort of acen Sir Gaernarfon. Ma'n swnio fel dylwn fi siarad Wenglish ond achos o- dwi me'wl oddan nw'n me'wl o'n i'n trio siarad yn mwy posh nag o'n i go iawn odd y odden nw'n cwin- odd odden nw'n nath nw crinjo ne' wbath 'na i t'od fy rhan i a chwerthin so mae o'n hyd yn oed pobol iaith gynta' ma' 'na rywbeth sy yy sy'n gallu teimlo'n socially awkward i i siarad Cymraeg achos mae o'n teimlo fel ti'n bod yn ffug neu mae o'n teimlo'n annisgwyl ne' wbath fel mae dwi'n meddwl mae o'n gymhleth iawn efo'r iaith Gymraeg a ma' pobol 'di bod yn cwffio a mynd i'r carchar a yy ma' llyfyr Ned Thomas The Welsh Extremist mae o efo'r hanes o y holl ymdrech a'r aberth nath fynd fewn i cael y sefydliadau Cymraeg ma gyd, ond mae'r sefydliadau yma i gyd ar blueprint sort of y syniad o sefydliadau Prydeinig, felly da ni wedi dod â'r hierarchy fewn i'r Gymraeg a mae'r hierarchiaeth yna, dwi'n meddwl, uh, ddim yn niweidiol i'r Gymraeg achos mae o'n teimlo fel mae pobl yn cael eu rhoi mewn hierarchies Mae 'na ymchwilydd o'r enw Iola Maddock-Jones wnaeth ymchwil efo carcharorion ac oedd o'n... wnaeth o ffeindio'n union be wnest ti sort of deud, bod pobl yn teimlo dosbarth gweithiol, y cyngarchorion yn teimlo bod gwerth eu Cymraeg nhw yn lot llai na s- d- dyweda y pobl yn siarad Cymraeg oedd yn gweithio ar lefel uchel yn y carchar, oedden nhw'n gweld um, sut fysa Cymraeg yn, yn helpu iddyn nhw, ond doedd y dosbarth arall, doedd nhw, doedd nhw ddim, oedd nhw weld oedd o'n anigonol ac ati. Mae o'n subject emotionally charged, a weithiau dwi'n poeni am siarad am dosbarth y iaith yn gyhoeddus fel hyn, achos rhaglen ddogfen o'r S4C creu misoedd yn ôl, a nath boi o Cynarfon endaf siarad am ei brofiadau fo yn yr eisteddfod, oedd rhywun wedi, ie, yeah, bod yn Harry Bill iddo fo basically a torri'r headphones o falle yn y steddfod ac oedd o'n gweld hyn chydig bach trwy lens dosbarth. Gath oedd o fath o gath o lot o gasineb ar-lein a i, ti'n gwybod, cael ei ca pobl trio canslo fo a ballu, felly mae o'n emotive subject ofnadwy a mae o'n anodd siarad amdano fo. A pid, pidwch yn canslo fi. na, na, na, dys dim risg o hwnnw. Na, mae'n ma really ddiddorol. Uh, o'n i'n really struck yn dy, dy kind of darn ysgrifenedig oedd kind of sôn am Bourdieu a'r kind of cysyniad o cultural capital a cyfnewid rhwng culture, cultural capital rhwng fields a Bourdieu yn theori ar gyfer y Gymraeg achos mae hwnna'n rhywbeth o'n i'n meddwl am tipyn bach gyda'r Gymraeg mewn ysgolion, achos mae fy pwnc i, fel dwedes i, yn edrych ar y Gymraeg mewn ysgolion cynradd. A mae, mae kind of cultural cap, mae syniad o Gymraeg fel cultural capital mewn ysgolion hyd yn oed yn rhywbeth rili really ddiddorol, achos mae rai plant yn meddwl bod y Cymraeg yn, yn rhywbeth bwysig ac yn o lot o werth o ran cultural capital, a mae rai plant yn meddwl taw kind of maint o waith lleiaf sydd ar Gymraeg mewn, um, mewn rhai ysgolion. So mae'n, be wyt ti'n ffeindio hyd yn hyn tu allan, like, yn y byd, actually, o ran cultural capital, sut mae pobl yn ymateb i'r Gymraeg? Wel, mae hynna'n rhywbeth dwi wedi bod yn meddwl am a dwi'n teimlo fel dwi gorfod bod yn ofalus wrth trio gwneud fatha yym dadansoddiad am hyn achos ma'r iai- Gymraeg yn iaith leiafrifol ma'n teimlo'n rili anodd deud unrhyw be- trio... mae o'n anodd iawn yym mynd fewn i'r stwff yma achos mae o fel petai tasa ni'n dadansoddi eng- enghraifft cultural capital a sut mewn rhei ffyrdd mae o'n gallu creu yym fel o'dd yy academydd Neil Evans yn sôn am yym o'dd o'n es- y taflia' pobol yn crynhoi y cyfleoedd gan ddefnyddio'r iaith a defnyddio'r Gymraeg as an avenue of social advancement ma' mae o'n teimlo'n risky m- mynd yna a siarad amdan ia ella ma' rhei yn e- ella ddim ar bwrpas ond yn defnyddio'r Gymraeg fel mantell i sort of cuddio y snob- snobyddiaeth cudd 'ma sy'n bodoli yym yy o'dd yy Mike Savage yn siarad am ond mae o'n teimlo'n... 'sgenna' i ddim tystiolaeth am hyn achos dwi 'eb 'neud yr ymchwil eto yym ac jyst un syniad o o lot ydi o ond dwi'n teimlo fel ma' 'na yym holl dosbarth yym a iaith diddorol, yym, ma' pobl wedi bod yn wneud ymchwil pam bod cymunedau dosbarth gweithiol sy'n iaith gynta Cymraeg yn troi at y S- y Saesneg, ella achos ma'r iaith Gymraeg yn teimlo fel mae o wedi meddiannu gan sefydliadau ac bod fatha... oedd ffrind i fi, oedd hi'n gwneud masters am y teitl oedd pam... streic ieithyddol Bethesda, pam bod pobl yn Bethesda yn... yn ia yn yn troi i'r Saesneg ydi o fel maen nhw'n mynd ar streic ydi o'n... t- yy pam bod nhw'n mynd ar streic ydyn nhw'n teimlo fel dy- dydi diwylliant Cymraeg ddim yn eu cynnwys neu cleddu nhw yn yn mhob ffurf math o beth dwi dwi ddim yn gwbo- dwi ddim yn gwybod ond dwi'n teimlo fel chydig bach yn tôn achos ma' yym ma'n teimlo'n anodd iawn i yym criticiseio unrhyw beth am y diwylliant Cymraeg achos 'dan ni mewn sefyllfa mor um, fregus, ar ôl toriadau 2008, nath Ben O'Keili wneud ymchwil am sut nath y toriadau effeithio'r iaith Wyddelig ar ôl 2008, a mae toriadau tebyg iawn wedi bod yng Nghymru hefyd. Mae S4C wedi colli 40% o'i gyllid, mae'r Cyngor Llyfrau wedi colli lot o'r iawn o'i cyllid. Mae'r iaith mewn sefyllfa fregus um, ar ôl, ie, yeah, rhwng, COVID, rhwng Covid a 2008, y uh, crisis economaidd, mae, mae o'n teimlo'n anodd iawn deud unrhyw beth negyddol am y iaith Gymraeg, achos gallith o'i ddefnyddio um, neu sefydliadau sy'n cyn, sy cynnal iaith, achos gallai ddefnyddio yn erbyn ni. Ond dwi'n meddwl rhaid ni pidio, um, pidio bod ofn sbio gwir, gwirionedd sefyllfa'r iaith a dosbarth a ia, ella fydd rhei pobl yn cymryd ymchwil a defnyddio fo mewn ba- bad faith, ond os mae'r ymchwil yn drylwyr ac yn gryf ac yn dod at ganlyniadau fysa'n gallu helpu'r iaith a helpu newid y sefyllfa dosbarth, helpu galw allan y sefyllfa dosbarth. yng Nghymru y y tlodi uchel yng Nghymru a sut mae hyn yn effeithio ar iaith m- ella bod hynna'n ia mynd i fod yn yn yn wbath sydd yn gadarnhaol. A mae'n mae'n swnio'n hynod o ddiddorol. Rwy'n... mae'n swnio fel pwnc sydd yn rili gyffrous a mae'n adeg mewn hanes nid ar y foment mae kind of political climate yn rili wneud i'r ymchwil 'ma yn berthnasol ac yn ddiddorol yn enwedig yn y cyd-destun 'na. So mae'n swnio fel rhywbeth sydd yn really gyffroes. Dwi eisiau just gofyn yn gloi am sut wyt ti'n mynd i casglu'r data. So ni'n sôn am agweddau pobl, sut mae pobl yn ymgysylltu ar y Gymraeg, sut mae teimlad ar Cymraeg yn newid drwy'n um, lleoliadau. Ond sut wyt ti'n mynd i like, Be fyddi di wneud er mwyn casglu'r data? Wel, swn i'n licio gwybod hynna hefyd, achos dwi wedi bod yn meddwl am hyn lot fawr iawn. Dwi wedi newid fy nghynllun i hanner dwsin o weithiau, a dwi jyst ddim yn gwybod i ddweud y gwir. Dwi'n meddwl, y syniad, dwi'n meddwl na i... dwi'n... ar hyn o bryd y cynllun ydy dewis rhyw bedwar lleoliad ac um, mynd i yym gwneud yym ymgysylltu efo pobl leol yym trwy sefydliadau gwahanol ella banciau bwyd a a a llefydd fel hyn a cael yym cyfweliadau o genna i syniad ar un adeg bo' fi isio creu fatha ryw project cymunedol sy'n mynd i fod o fudd i'r pobl yn y gymuned a bod ryw cyfwela- cyfweliadau ethnograffig yn gallu bod yn rhan o hyn achos dwi'n casau syniad bod fel ymchwilwyr, da ni'n just yn um, fatha fampirod yn signo gwybodaeth allan o fobl. A mae'r mae pwnc o dosbarth yn un personol iawn, mae, mae o'n un emotif, a dwi ddim eisiau um, yeah, cymryd amser rwy'n, cymryd egni emosiynol rwy'n, upsetio rwy'n hyd yn oed efo y cwestiynau, achos sef o'n gallu digwydd, achos mae o'n mae'n rhywbeth sensitif ofnadwy, mae'n rhywbeth sy'n diffinio bywyd bobl, i ddweud y gwir. a dwi isio parchu hynny, felly ond mae 'na rhai pobl yn yn creu fatha dulliau ymchwilio sy'n brosiectau sydd yn rhoi budd i'w i'w i'w pobl sy'n gwneud nhw, ond dwi ddim yn gallu dychmygu sut i wneud hyn o fewn yr amser a'r adnoddau sydd gynna' i, yym ond ond ia, oedd gynna' i syniadau mawr ond ia, ddim ddim ddim yn siŵr eto.
Na, mae'n ma naturiol. Mae'n ma pwnc sydd yn... Dwi'n cytuno, mae'n ma weithiau mae'n anodd pan ti'n gweithio gyda phobl ar pwnc sydd mor personol ac mm. yn... Mm. Kind of, mae pobl yn gallu cymryd hyn fel amddiffyn i'w hunaniaeth weithiau mm. o ran trafod ei social class ma. So, ie, yeah, mae'n ddiddorol. Yeah. Oedd Lisa McKenzie 'di gwneud interviews ethnograffig efo pobl oedd yn gweithwyr rhyw yn Nottingham ac oedd rhai o'r cwestiynau wedi gwneud pawb teimlo'n embarrassed achos oedd e... fo'n amlwg oedden nhw mor yym morally loaded, oedd hi'n gofyn "ydych chi'n mynd i'r opera" a pethau fel hyn ac oedd pawb jyst yn chwerthin a "ydych chi'n gwylio teledu" ac oedd rhai o'r atebion yn rili yym ti'n gwybod doniol achos oedden nhw fatha "o ia dwi'n gwylio teledu o pan dwi'n deffro i pan dwi'n mynd i gysgu" achos ma' yy mae pawb yn gwybod ma' ma' gwatsiad teledu yym o gymharu mynd i'r opera a gwaith cymdeithasol uwch yn ca'l 'i roi ar rhei mathe o ddiwylliant na'i gilydd er nad diwylliant ydi o gyd ar ddiwedd y byd so odd o'n ma'n ddiddorol odd o'n ddiddorol iawn gweld hynna ond t- ma' bobol yn meddwl ma' nw'n diseinio cwestiynes efo ffyrdd cudd o ffindio allan am bobol ond ma' bobol yn glyfar a ma' nw'n gweld trwy hynna i gyd. Yn bendant, na, yn bendant. So, kind of cwestiwn olaf cyn i ni symud ymlaen at y cwestiynau gloi. Um, be wyt ti eisiau gweld fel draw effaith yr, yr, yr ymchwil yma? Be wyt ti eisiau dod mas o'r canlyniadau yn y dyfodol hir? Ar y lefel personol, swn i'n licio gwybod pa ddosbarth dwi yn ynddo fo, a swn i'n licio dallt yn hun a'n teulu a'n mhrofiad i yn well. Ond ar lefel yr ymchwil, swn i'n licio sef o yn ddechrau ar mwy o ymchwil fod am dosbarth yr iaith Gymraeg a pobl gweld pwysigrwydd um, dosbarth yn cynllunio iaith ella um, ac yn sut mae pobl yn teimlo'n emosiynol am yr iaith a ie, yeah, so ni jyst yn licio um, pobl talu mwy o sylw ar y pwnc yma, a hefyd canoli y lleisiau yym a'r profiadau ella sydd yym ddim yn cael eu yym cynrychioli yn y diwylliant gan y bobl hynny 'lly. D- does dim angen i bobl dosbarth canol sgwennu dramâu, caneuon, llyfrau amdan profiadau bobl pan 'sen nhw'n gallu neud o'u hunan, 'sen nhw 'fo y cefnogaeth yym cefnogaeth iawn. Ie, yeah, na, yn bendant. Na, wych. So, te, cyn i ni orffen, mae dau cwestiwn gyda fi, a dwi'n gofyn pawb yr un cwestiynau. So, cwestiwn cyntaf yw, beth mae pobl gallu wneud i ymgysylltu â maes dy bwnc yn fwy? Falle podlediad arall, llyfr neu unrhyw beth arall? O, Wel, wel, 'swn i'n deud ma' gwaith os dach chi'n licio athroniaeth, gwaith Raymond Williams, mae syniad 'da fo yn berthnasol iawn i Cymru, who speaks for Wales. Ia, dwi'n meddwl ma' hwnna'n le da iawn i i ddechrau. Ma'n siarad am structure of feeling a petha sy'n neud gymaint o sens. Nes i grio pan o'n i'n darllen un o'r essays, fatha oedd o jyst mor touching fatha, ie, so 'swn i'n argymell hwnna, ac i ddeud y gwir, Mae 'na dipyn o podcasts gwahanol o gw- o a llyfr Ben O'Keelie ella am yym neolibris- neoliberalism and the Irish language, ma' hwnna eitha' da, dwi me'wl allan ni gymaru lot o betha' rhwng Cymru a a Iwerddon, so ie 'swn i'n 'swn i'n awgrymu lle 'na dwi me'wl. Cŵl.
Ac hefyd Yn olaf, beth wyt ti'n gwneud i gadw'n sane yn ystod y PhD? Darllen, mynd mas am dro, gwylio Love Island, unrhyw beth? Yym, wel, mae gynna i hogan fach pedair oed, felly mae hi yn reit grounding. Dwi'm yn gallu po- poeni am PhD pan mae hi i- isio chwarae neu be bynnag, ond i relaxio... Mae, ie, mae dipyn o ffrindiau'n dod i fisitio, cael swper efo nhw. Dwi'n weithiau... mae gwylio teledu, dwi'n endio fyny binjo series, is, so mae'n berig dechrau series, achos wedyn dwi'n methu stopio, dwi'n mynd i gweld yn hwyr, a mae pob dim yn mynd yn messy, ond, ond ie. Yeah. O, dwi'n dwi dechrau gwneud Couch to 5k, ie, yeah, Couch to 5k. Ie, yeah. so, so rhedeg. Dwi'n dwi, dwi netio dydd wsos, so ie, yeah, mae hynna'n helpu iechyd meddwl fi ddig gwir. I gadw'n sen, dwi'n gwneud Couch to 5k, a dwi fy hogan fach, felly mae hi'n cadw fi'n brysur, ac um, Ie, dwi dwi yn... dwi jyst licio vejo allan o flaen y teli weithiau. Peidio teimlo'n rhy galed ar fy nhŷn, a jyst, ie, cymryd brêcs o gwaith pan pan ma' angen 'lly. Na, wych, wych. So, yn olaf olaf, ble mae pobl yn gallu dy ffeindio di ar-lein? So, os LinkedIn neu...? Ie, dwi ar LinkedIn, Heledd Williams, ac yym ia, ac gynna i proffil Instagram, Heledd Melangell dwi'n meddwl, so... ond dwi ar website y Coleg Cymraeg 'fyd, so dwi'n siŵr ma' 'na ffordd cysylltu fi fel fan'na, ond ia, diolch am y sgwrs, wnes i rili mwynhau o, yym ac... Ia, mae o'n mae o'n rili neis siarad amdan yr ymchwil weithiau i, ia, hyd yn oed cael trefn o'n meddyliau am hyn. So, ia, diolch. Grêt, diolch am ddod.
Ia, gobeithio wela i di'n fian. Diolch, Hwyl. Diolch yn fawr iawn am wrando ar y benod hon o Ymchwil ar y Gweill. Heddiw, glywon ni am brosiect Heledd Williams sy'n ymchwilio dosbarth cymdeithasol a'r iaith Gymraeg. Os wnaethoch chi fwynhau'r sgwrs hon ac hoffech chi glywed mwy o straeon ymchwil gan ymchwilwyr ledled Cymru, sicrhewch eich bod yn dilyn Ymchwil ar y Gweill ar eich hoff lwyfan podlediadau. Diolch eto am rando a byddwn ni nôl gyda mwy o ymchwil mewn pythefnos. Diolch pawb.